Tikkelt tamezwarut akk mi msalayeɣ warraw ɣef annect-agi, la nesɛa di leɛmer-nsen gar 10 ar 12 sena. Yerna ahat d tamura meqqren deg-wen uɛad akk i teslam win akka awen-d-iniɣ. Anit s lḥeqq la médecine moderne iwakken ad tmuḥu akk lehlakat yettenṭaḍen s tuzuft neɣ les maladies sexuellement transmissibles? Neɣ d ikemmel i sent-tkemmel asmi d iɣict-nwen yerna acḥal ayagi acḥal d iseggusen ayagi ad fir tura asmi d iɣict-nwen llan kan sin lehlakat i yettenṭaḍen s tuzuft la sifilis uked la gunure yerna di sin yid-sen ttdawin-ten s tegnatin meɛna tura teẓram acḥal lehlakat i yettenṭaḍen s tuzuft i yellan

ur sɛan ara akk ddwa axaṭer si des virus ulac akk ddwa rǧaw-tt-id sfehmeɣ akken nniḍen deg useggasen 1960 gar 60 n ilmeẓyen ixeddmen tuzuft yella kan yiwen i yettentaḍ lehlak-agi deg useggas n 1970 Yiwen gar sebɛa u rebɛin. Deg useggas n alfin u ɛecṛa, yiwen gar rebɛa. Twalam amek temxalaf la culture anda tettidirem tura, yerna ula di ddunit merra. La Chine, le Pérou, Fransa.

Meɛna leḥsab at nni akk walaɣ n tmura tiberraniyin, ulac gar-asen lxilaf meqqren akked leḥsabat i yettwaxedmen dagi di Marikan. Di yal tamurt, yezmer lḥal ad naf leḥsabat ulin neɣ ṣubben. Meɛna deg wayen akk ara wen-d-iniɣ tura, amur ameqqran leḥsabat ara as-xedmeɣ ad ilin d wid n Marikan. Meɛna di Larjentin di lemtel, yezmer lḥal ad naf leḥsab yemxalaf, meɛna lpursunṭaj yettemcabi, ama dagi ama di Larjentin. Neɣ di Lacin, meɛna di Lacin ahat akteṛ n Laṛjentin. Ǧǧet-iyi ad awen-d-iniɣ ayagi. Teẓṛam belli llan sebɛin imelyunen imarikaniyen i ihelken lehlakatagi ittenṭaḍen s tuzuft. Gar-asen tlata urebɛin imelyunen ur ḥellun ara. D lehlak ur nesɛi ara ddwa. 500 n imilyunen n lɣaci n ddunit-agi, ttenṭaḍen-ten lehlaka-tagi di mkul aseggas. Nefs n umilyar n lɣaci, ttenṭaḍen-ten lehlaka-tagi mkul aseggas. Xaylet-d kan akkagi nefs n umilyar n lɛibad. Dagi kan di Marikan, di mkul aseggas, 19 imelyunen i ihelken lehlak-agi ttenṭaḍen s tuzzuft. Ayagi mačči kan deg iseggasen mi teqqareḍ ilisi neɣ di tesdawit, meɛna di mkul aseggas. 52,055 imarikaniyen i ttenṭaḍen lehlak-agi ayagi deg wass. Ɛni tɣalem yella win izemren ad ilɛeb s yiman-is yernu ur d-ittaṭṭaf ara lehlak-agi? Xaṭi! Ulac win izemren ad ittelɛab s tezzuft yerni ihelkar a lehlakatagi. Leḥsabat qqaren-d ayagi yerna hedreɣ-d fell-as di tektabt-iw. Tin am usemma, acuɣer leḥmala n tidet tettraǧu? Di mkul ssaɛa, llan alfin meyya u tesɛa u settin imarakaniyen i ihelken lehlakatagi ttenṭaḍen s tezzuft, di mkul ssaɛa.

Ma la sxedmeɣ imeslayen-agi ilmeẓẓiyen i xeddmen tuzuft, lmeɛna s wid akk ixeddmen tuzuft xersum yiwet tikkelt i tudert-nsen. Gar mya tlawin ixeddmen tuzuft, acḥal i yezmer ad inṭeḍ lehlak-agi lvph? D wagi akk i yettenṭaḍen s waṭas, le virus du papillome humain. D acu i twalam? Ɛecrin filmya, neɣ settin filmya, neɣ tmanyin filmya, neɣ mya u ɛecrin filmya? Tmanyin filmya. Si gar tlawin ixeddmen tuzuft, ittenṭaḍ-itent levirus-agi. Yerna ur yesɛi ara ddwa. Ulac ddwa i lVPH. Wid yenṭeḍ lehlak-agi ur zmiren ara ad ḥlun. Ur nezmir ara ad nenker leḥsabat-agi yakk. Izmer lḥal ad tesɛeddiḍ iseggasen di llisi, di tesdawit, ad teqqneḍ akk allen-ik ɣef leḥsabat-agi, meɛna akken kan ad tleḥqeḍ tmanya u ɛecrin, tlatin n ssna, ad truḥeḍ ad txedmeḍ lizanaliz n idammen, mi tewwḍeḍ s axxam ad asen-tiniḍ atan inṭeḍ-iyi-d lehlak-nni.
Amek ara ẓreɣ belli wejdeɣ i wassaɣ n tuzuft? Tuzuft d yiwen n wassaɣ lqayen mliḥ ara k-icudden ɣer wayeḍ. Ɛni twejdeḍ i wayagi? Mi ara d-terreḍ s lexbar belli ad tcerkeḍ wayeḍ di tudert-is ṭul n leɛmer-ik yerna ad tcuddeḍ ɣur-s s tfekka-inek, s uxemmim-ik, s kulci-k, ilaq ad teṭṭfeḍ leqsed mačči i yiman-ik kan, meɛna ad txemmeḍ ɣef umdan-nni ara icerken tudert-ik. Ɛni tzemreḍ ad tleɛbeḍ s tmes, ad tmekkneḍ iman-ik i lehlakat n tḍens tuzuft? Yerna am akken i d-nenna, le préservatif ur yezmir ad k-yeḍmen acemma. Ɛni twejdeḍ i tadist d wayen akk swayes i d-igellu wassaɣ n tuzuft? Ccnawi akked isura ur d-heddren ara ɣef wayen swayes i d-igellu wayagi. Meɛna, twejdeḍ i wakken imal-inek akk ad ibeddel?